I tēnei rārangi, ka aro tātou ki ngā kiriata me uaua ka mātaki anō i te āhua o ngā kaupapa o roto. Ka raupapatia ngā kiriata mā te kounga me te uaua o te mātaki atu. Kia mataara, ka huraina ētahi kura huna. Tuangahuru, House of Sand and Fog. He's a must to my son. He kiriata pae a House of Sand and Fog e whakaatu ana i a Ben Kingsley me Jennifer Connelly e pā ana ki ētahi taha e rua e tohe ana mō tētahi whare me ngā āhuatanga ka hua ake. Ka nanao atu tēnei kiriata ki ngā take whare, ka huri hei kaupapa nui, he mātaitanga o ngā āhuatanga ka hua ake i ēnei horopaki, ka whakakapi ake ki te mate whakamomori, o tētahi tokorua i Rānia, he tokorua kua mārenatia. Ahakoa he uaua ake te whakakapinga i te pukapuka, he uaua tonu te whakakapinga i te kiriata me te aha, me uaua ka mātaki anō. This is my house! Who are you?
This is my house, who said you could do this? Tuaiwa, Grave of the Fireflies. Ai!
Heat the shelter. Well, you'll be sorry if you get blown up by a bomb. Me āta whakaaro te tangata nōna ka mātaki i ngā kiriata Studio Ghibli, engari he mātaitanga pono a Grave of the Fireflies ki te ao Hapanihi i te mutunga o World War II. Ko tētahi tama ka mate i te hiakai, te kaiwāhi i te kiriata. I konā, he rite tonu te ū o te kiriata nei ki tērā āhuatanga, ka mutu ka hoki whakamuri te kiriata ki te whakaatu i ngā āhuatanga I tae atu ai te tama ki taua wāhi rā. Ka kitea ngā āhuatanga kino, ngā āhuatanga whakamomori, me te matenga hoki o ngā kiripuaki matua o Seita rāua ko Setsuko.
Please, doctor, help her. Give her medicine. All this child needs is

He's gone, he's Australian. Ka nui tēnei kāpeka hei whakamataku i te tangata, engari he kāpeka anō o roto. Ka whai tohu a Meryl Streep i te pai o āna mahi o roto i te kiriata nei, he taunakitanga o te pono o ngā kōrero, ka mātua i te kotahi mātaitanga.

he wahine me tētahi koroua amuamu e Frankie. Ka rerekē rawa atu te kiriata nei i waenganui i te whatitanga o te kakī o Maggie me tana huri hei hauā peke whā. Kātahi ka whai i te ara o ngā momo aituā, ka pā ki ngā whānau me te matenga atawhai. I can't be like this Frankie. Not after what I done.
I rongonui a Clint Eastwood mō āna mahi kukume kare-ā-roto, engari, hei tā mātou, ko Million Dollar Baby tana tino. He uaua te mātaki atu. I killed her. Don't say that. Tuaono, The Passion of the Christ. Never for you, cunt.
Ahakoa tō whakapono, ka mātua i te kotahi te mātaki i te kiriata The Passion of the Christ. I tātāngia tēnei kiriata i tana putanga mō tana taikahatanga, me te aha i hāngai pū te nuinga o te kiriata nei ki te tūkinotanga o Ihu me tana matenga. Hei tā Roger Ebert, Kāore i tū atu i tēnei kiriata mō te whakaatu i ngā āhuatanga taikaha, ā, hei tā ētahi atu, He kiriata whakaatu mate noa iho. Ka nui ake pea te pānga o ngā taikahatanga i tēnei kiriata tēnā i ngā kaupapa whakapono, me uaua ka wareware. Mama,
me and dad, I've killed Wiki.
Tuarima, Precious. I'ma kill you bitch!
Nā Oprah Winfrey a Precious, nō reira, i mōhio tātou ka kumea ngā kare ā-roto. Ka nanao atu te kiriata nei ki ngā kaupapa, me uaua ka kitea i te ao o Hollywood. Tekau mā ono tau te pakeke o Precious, ka pāwheratia e tōna pāpā, ā, e rua ōna hapūtanga. Ka whakamahia rāua ko tana pēpi e tōna māmā hei whiwhi moni. School ain't gonna help none! Take your ass down to the welfare! Nō muri mai ka rongo a Precious i pāngia a ia e te mate HIV i tōna pāpā. Ahakoa ka whakakawhia tēnei kiriata ki tētahi āhuatanga pai, e rua ngā hāora e mātaki ana te tangata i ēnei āhuatanga tūkino tangata me te rawakore.
I never had no boyfriend. My daddy said he gonna marry me. Tuawhā, Hotel Rwanda. We must cut the tall trees.
Hei tā ētahi ko Hotel Rwanda te Schindler's List o Āwherika. He kōrero mō te patu iwi o Rwanda, tōna kotahi miriona tāngata i mate i te koanga me te raumati o te tau 94. Don't look, don't look, don't look.
Don't look, Tessy. Ahakoa e hāngai ana ngā kōrero ki ngā āhuatanga manawa ora, nā Paul Rusesabagina i rauora te 1,268 tāngata Rwanda. He uaua te mātaki me te mōhio he pono ngā kōrero. Ko ētahi he whakaahua, pēnei i ngā kāpeka rori, ka noho ki te pae o mahara, haere nei te wā.
You will tell no one what you have seen here today.
Tuatoru, The Boy in the Striped Pyjamas. We're not supposed to be friends, you and me. We're meant to be enemies. He uaua te mātaki i ngā kiriata katoa mō te patu iwi me te Holocaust, ā, he pēnei hoki a The Boy in the Striped Pyjamas. Ka whai te kōrero nei i a Bruno, he tama nō Tiamana, ka whakahoahoa i a Shmuel, he tama Hūrai i roto i tētahi hōpuni kōhuru tāngata. Ka mate tātou ki te mātaki i ētahi āhuatanga uaua, pēnei i te tūkinotanga o tētahi pakeke me ngā mauhere mōioio. Ka mutu tēnei kiriata ki te matenga o Bruno me Shmuel i roto i te rūma haurehu. He uaua te mātaki i ngā kōrero mō te Holocaust, engari he uaua kē atu mēnā ka hāngai ki ētahi tamariki. They smell even worse when they burn, don't they? What?
Tuarua, Schindler's List. Ahakoa te hāngai o Sophie's Choice, Hotel Rwanda me The Boy in the Striped Pyjamas ki Schindler's List, ko tēnei te mea uaua rawa atu i te āhua kino o ngā tūkinotanga o roto. Ka whakaatuhia e Schindler's List ngā āhuatanga katoa o te Holocaust hei mātaitanga mate katoa. Kei runga noa atu ngā mahi a ngā kaiwhakaari, Hei whakaatu i ngā kare ā-roto o aua wā. Ka tangi koe i te whakakapinga e whakaatu ana i te Schindler Uden tūturu, e waiho ana i ētahi kohatu i runga i te urupā tūturu o Schindler. Me uaua ka mātaki anō i tēnei kiriata. Heil Hitler! I mua i te huranga o te tino, anei ētahi atu whakamānawa-tanga.

Ka nui haere ngā wāhanga werohanga i te tinana o Harry, ka tapahia tōna ringa. Ka hokona atu e Marion tōna tinana mō te heroin. Ahakoa te uaua o te mātaki me te whai i ngā kōrero, ka tangi te ngākau i ngā mahi a ngā kaiwhakaari. He pōuri tēnei kiriata, he mataku anō hoki.